من çi jehr nekiriye nav vê xwarinê da hêjayê min. Vê gavkê gera te ye. Ew ê xwarina te danayê bixwe. Dê bixwe! Eger tu vê gavê nexwî ez dê te kujim. Dê bixwe!

Hindekê tey nav vê kûçkê de bo min Talha vet den. Hewana nezanî ku dê serê wan raşkêtin. Divêt ew herdû bê me jî bigihne sizayê xwe. Hemî dema fermanên xwedawendê min cêbecê kirîne. Belê ya baştir ew em piçekê xwe bigirîn. Te divêt em xwe bigirîn? Te divêt derfetê bideyne xayîna? Nexêr paya bilind. Pêvî em piçekê xwe bigirîn. Çinki ez ê piştrast im hindek kes lawên paldayên vê çendê biken. Poya bilind. Ez ê piştrast im evan her du kes a ev kare ji dev xwe nekiriye, belku hindek kes ê diyê li gel. Ez bi xwedê dîvçûna wan her du gakem poya bilind. Baş e. Dîvçûnê li ser jêderê rîdanê biken û min agedar ken û ez jê li hîvî hewa.

Ne, kesî ne. Tu nev çend akirî paye bilin. Boçî, erê carekê em min hewte bî bûda nexweşiyek çêgiriye. Min ev çende kir çunkî min gulê bû rêzdar em min hewte bî. Ku tu hêrişê bike ser. Hêrişê bike ser perezgeha Amonî. Da ku Amonî û kahinaş nav bibey. Te gulê bûye? Te ji kê gulê bûye? Kê gotiye te? Mişt ji kesê golê nebûye. Min bi xwe golê bû û ez pişt dergehê koçkê bûm a min li wê rê golê bû. Dira wedigey. Li wî demê ez hat me pişt dergehê min berê xwe dayê ka kesê gol sehbeta me nebûye belê ba min kes li wê rê nedît. Dê baş e. Tu dê rastiye bêjî belê pa heta dem têt. Dê

Ez dibêjim em dê wana di koçkê de girê deyin. Em dê wan her du kap nihênî ve û veşardî beyne zîndana zawî re. Ona çi bît kesek bizanit ka ev ve kîne û ji kî ve hatîne û bû çi meynayîne bêrê. Reş û spî, bende û azad, jinik û zelam, hemîş xêzana alemî ne. O Xudayê mezin ew hemî wekî êkê çêkirîn û baş bizanin Kesek ji kesekê çêtir nîne. Kalî mama, tu gelek kêm tê cihê bend û heja ra. Erê mo tiştek çêbûye? Erê ez dê şilxîne gel tax min şîretkarê kûçikê. Xatîno Zilêxa dî çî te defev jînê xwe û daxwazê jî ket ku tu bê zîndan kirin heta hetayê. Ev cariya pêdiviya tu xwe xurtar bikey, berî ne ser ve biçî. Çiya pêdiviya ez bikim? Hema bi tenê Xatîno Zilêxa ji xwe razî bike û di hemî tiştekî berî zivrin. Tu dizanî xanim ez yê peyvêt îblîsî ştek wê lê dibim. Hîn zanên hiniyê bo min gelek nexweş diken û îblîsî neviyana min ya dilê hewe da çandî û hindî hin guhdarêt îblîsî bin agirê vê xirabiyê çija no vemrît. Xwedayê min min ji hewe parêzît. Eger xwedayê min ê mezin min ji van jinke deh min pîs û xirab nedete paş. Li wî demê ez xwe jî nizanim ka dê çi çê bît. Erê çi got? Nuke tu nabêje me ewî çi ji te divêtin? Huya pê divê Yûzasîf tiştekî ji wan pelbijîritin, yan Zileyxa û jingên Misirê yan jî zîndanê pelbijîritbû xwe. Ez herdem xwe bi xwedê diparêzim jê fêlbazî yê dijim ka ez dê zîndanê û zincîra hilbijêrim. Çimkî di her rojekê bi dîmahî gêt. Belê pa mixabin ev bêaqile nizanin ku niha zinayê çenda mezin e û dê dozex cilwa ket. Kî ji dozex? Tu zîndanê ji azadiyê xweştir dibînî? Ku dozexeke çi hebûn ji bo nîn e? Min çi mirovê têgehiştî nedîtne ku ew bi xwe bi heza xwe zîndanê bi xwe pelbijêrin. Eve berês roda min hat. Te çiya roda min? Tu bû hindê bixemî. Ez ê dibînim ku berês Potîvar gehişte biryara zîndankirina min. Te divê tu tiştekî bêjî min?

Ew nizanim dî de vaniya te rast kar bikin. A nû ke ew yê min berev zîndanê vediben. Ez hê razî me bi razîbûna Xwedê. Û çêl bîtin ev çende bo min hatbîte nivêsîn. Cavê xwe baş de dî de vane min.

Min zincîr û zîndan hilbijartin û ez ê dilxweş im ku min wê xwe neda Xatina Zuleyxa. Ew bendê di xwe dilsoz taqî diketin da ku pile ewa beriz keve. Ma bi ça heta nikêjim dîrê ya te ser çî. Xwe bi xem neyê xe. Baş bizana zîndan bo min wekî qurtal hûnekê ye. Ez gelek supasiya Xwedê dikem ku ez zindana vê koçkê xwe daneke qurtal kir. Belê. Hevalekî min ê xweş tê vî ber pirser zîndanê û dê çavîl te bîtin. Xema nexwe. Êş hemiya xweş tê vî tir ji yel wê zîndanê heyro dermon. Ev ca xwe bi xem neyexin bo min hevalet xweş tê vî. Xwedê herdem piştevani horî kar bît.